Weekly Crime Report Surgeon Records Jiwan Solimakamu Channel i le ka jiwan solimakamu channel channel leyi nga number one ni misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla aka khamera tanihi ntolovelo na timoti jahara ka miyambo surgeon records va kona na namuntlha ku mi tisela swiviko swa xiphorisa CJ ni kombela mi xeweta vahlaleri ri perile vahlaleri ka channel ya G1 kwalaho va hlalelaka va ri kona ri madyambu lamanene ka siku ya rona namuntlha CJ swi ri yini swiviko inkomu G1 maphorisa ya ka Malamulele yi ri ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko wa xisati wa malembe ya makume nharhu mune hi vukhale a kumeke a phangeriwe nhundzu ya yena hi miehleketeleriwa loyi a nga tivekiki hi ndlela ya ku tirhisa vuxisi kumbexana leswiya hi swi vitanaka i theft under false pretense lexi nga humelela i ku sesi a ri ku fambeni kwalaha gondzweni reriya a famba aka rona a xikarhi ke ve ka xitlhelani na malamulele laha ku nga fika ku yiva movha lowu nga tivekiki muchayeri wa movha ivi a xeweta sesi ivi a kombela ku va a n'wi rhuma aka ndzhawu yo karhi aka xaka ra yena kuva an'wi landzela mali. Sesi hikuva ari na mbilu ya ntwela vusiwana ivi apfumela kambe muchayeri yoleyo wa movha ikombele sesi ku tanihi leswi anga swi tiviku ateke riqingho rale nyongeni an'wi khomisa alandza mali leyi afana ayi landza leyi ita vuya ayi kuma loko avuya. Andzhaka sweswo loko sesi atava teke riqingho anika muchayeri loyi anga tivikiku Loko a ku magoza mambirhi manharhu ivi loko a hundzuluka a langusa ndzhaku a kuma ku movha luwa a wa ha ri kona se swi endli ku a ya a ya pfula nandzu emaphoriseni ya ka Malamulele laha vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni kasi maphorisa ya Dzanini wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko ku ta va ku hundze emisaveni n'wana wa lembe rin'we leyi a Dzanini Crossing leswi nga humelela sesi yi pfuke na mixo A bebula n'wana loyi a tikomba a nga ri na swinxungeto kumbexana mavabyi yo karhi. Loko a ri eku fambeni, i fike laha a ya kona, kambe loko a ku i ringeta ku chicha n'wana emakatleni ku la ta tlanga na yena, a kuma ku n'wana a nga ha swi twisisi ku wa hanya kumbe a nga hanyi na, la ku nga vuya ku vitaniwa vaswilamulela-mhangu. Eku fikeni ka vona, va fike va tiyisisa ku n'wana a nga ha ri kona emisaveni, la vulavisisi na kona byi nga ku yeni emahlweni, kambe mimbuyelo ya swivangelo swa rifu, kutani nyikiwa va ndyangu handle ka swona maphorisa ya ka mukwakwa yi lawona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya makume ntlhanu nkaye hi vukhale a ta va a kumeke a hundze emisaveni le aka mukhwati leswi swi nga humelela i timhaka ta ku um mutwisiwa ku vava i vonake a karhi a jikajika kwalaya ndyangwini kambe leswi nga vuya swi humelela ndzhaku ka nkarhi ivi a wa laha ku nga vuya ku vitaniwa va swi lamulela mhangu va tiyisisa ku a nga ha ri kona emisaveni ku le ku lavisisiweni ka xivangelo xa rifu laha mimbuyelo ku nga ta nyikiwa va ndyangu kasi kambe ka kwayila nakambe maphorisa yi le nghundleni ka vulavisisi endzhaku ka loko n'wana wa xinuna wa malembe ya khume tsevu hi vukhale a ta va a tlhavetele jaha ra xinuna ra malembe ya khume mune hi vukhale ku ya hi swiviko mutswari i te a ta vikeriwa mhangu leyi loko a ri kaya laha a nga vuya a huma a tsutsuma a fika kuma ku n'wana wa yena i tlele exidziveni xa ngati swi nga leswi maphorisa ya khome miehleketeleriwa wa malembe ya khume tsevu hi vukhale laha ku nga ta tirhaniwa na yena hi ku landza nawu loya wa ku tirhana na vanhu kasi xo hetelela maphorisa ya giyani ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko le aka jimu nganalume a handzanyana ka giyani tolweni wa masiku ku ta va ku nghene vaehleketeleriwa lava a va hlome hi swibalesa lava nga vuya va fayetela khumbi ra xiphaza kwalaha ka jimu ivi va kota ku nghena endzeni va fike va kuma mihlampfa loyi ku nga n'winyi wa xiphaza va vuya va n'wi teka va huma na yena ehandle ka xiphaza loko a ha yimile mutwisi wa ku vava i ve na nkateko wa ku va a suka a tsutsuma kambe a tive van'wani va va ehleketeleriwa laha ku nga ku ya ku vitaniwa maphorisa xikan'we na khampani ya swa vurindzi ya mahosi kumbexana mahosi bouncer lava nga vuya hi ku tirhisana na maphorisa va sungula ku hlotana na va ehleketeleriwa lava ku ve pfhumba leri nga hetelela hikuva ku khomiwa va ehleketeleriwa vanharhu a ndzhaku ka sweswo Vaehleketeleriwavo valavo va vonaka va humelela a khoto ya Giyani laha vulavisisi byi nga ku yeni amahlweni. Hileswi a yi khomele vahlaleri va chanele ya G1 swona ka madyambu ya siku ra namuntlha. A khensa swinene Sejeni. Inkomu. Inkomu cameraman ya hina nga ku yi kwatela ku ni nga ha vulangi ku a khensa ka cameraman ya hina. Inkomu cameraman ya hina Timothy.